N zaandila kpi niŋ puhi Dagbaŋ zaa nangban yini ka zaani platform ŋɔ zuɣu niŋ suhu ŋun kam zaa nyɛ movie fan. A yi zuɣu ŋuna ni za kpe ŋɔ m be n yɛli salima yɛtɔɣa baa yɛn baɣisi o mi gari bɛlifu. N nyɛ o video nim paat 3. ka o yɛli yɛltɔɣa zaŋ adiisi bee ka o zaŋ adiisi fans maa bee ka o yɛli yɛltɔɣa n zaŋ jɛndi about o film maa competition shɛli ti zaa ni niŋ maa n ma maa o yɛlimi ni o ni eh, on the 14 fo ni sinii maa ni ni bi tam bimbɔri n ma bimbɔri ni kama n ma store kama nambɔɣu ni bi gbaai so kam zaa dundɔŋ maa puuni ni film maa concept yi bi chaŋ ti ŋmani M ma ka o bi lee yɛn acti Dagbani sii n gbaali li. Dɔŋɔna Naawuni pa yuti maa salima n pee n chɛla Dagbani sii nim actibu maa. M ma ni bɔri ni n na yɛli yɛtɔɣa shɛli n bɔŋɔ. Salimaanu pee n chɛla Dagbani sii nim actibu. A yi zuŋɔ a lahiri ŋɔ di gari asiri dali n nyɛ o program maa. M mi bi zaŋ li la kpɛ ni m ma ka yi tooi filim maa ti leei yaɣi. N zaŋla kpe ni n yɛli salo maa di tu ni a lihi dibaayi maa because ti yimina with competition. Di tu ni a lihi salimaandani maa ka lihi n dini maa ka nangbankpeeni ŋmaagi m mini o sunsuuni. Di zuɣu ka m bɔba a yi lihi salimaandani ka bi lihi n dini a ku tooi kaman a ku tooi pii ŋun story n niŋ good gari o kpee. A mi yi lihi n dini maa ka bi lihi salimaandani a ku tooi baŋ ŋun si ni viɛli group so a ku tooi ŋmɛri nangbani kpeeni viɛnyɛliŋga di zuɣu suhurila fan base maa zaa dimiya suɣulo chɛli ka ti pii tim abɔrimahim chɛli ka ti lihi salimaan dini maa ka kana ti lihi abɔrimahim dini maa o dini maa yɛn niŋ before mani di zuɣu suhurila fan base maa zaa dimiya suɣulo ka n zaa ni kpe ka lahi bɔri ni n kpaŋsi sokam zaa dimiya suɣulu dimiya suɣulu dimiya suɣulu timiya abɔrɔmahim zaa fo o pirimiyanim puuni ka baŋsim bihi ka ti ʒiri chani maa ti nyɛ Dagbaŋ ikpaŋ maa Northern Music shɛm ti nyɛ in sapoti ti Dagbanli yila nti paai siteji shɛli ŋunkam zaa bi paɣi ni fans maa suŋ ti Northern artist ti ŋmala ʒiri but currently Naawuni zuɣu yi na bi ti ti time yi na bi ti actors time Di zuɣu zumiya Naawuni n-zaŋ la kpi ka suhiri ŋun kam zaa nyɛ Northern Movie fan bee ŋun kam zaa suhu be Dagbani sinii zuɣu bee ŋun kam zaa nyɛ Dagbana 21st this month ŋɔ. Zumiya Naawuni kpɛmiya na Peak Corner Gardens n-ti nya Abɔrimaŋ n-change mi o m-pa taɣiya last sinii maa chami ka n taɣi sito shɛli ni n dola baa kpɛmiya na ti nya a bɔri maa ni yɛn tum tuun shɛli Pikɔna Gardens. N ka ti lahi yɛri sokam zaa di tu ni a yaa nice dress n kana ti malila photo shoot binshɛɣu kam like an kuli zaŋ luɣu shɛli polo ŋmaa photo binshɛɣu kam zaa beni mi for that day maa ka lahi mali popcorn and the drinks balibu kam zaa an ku kpɛri na a yɛn niŋ binshɛɣu kam I mean a yɛn ku chani paaki ni show n ti ku beni n niŋ binshɛɣu kam zaa ti na a yi kana Pikɔna Gardens Ti yɛn zalila binshɛɣu kam. So ku yina na nice dressing nti lihi ti ni yɛn niŋ binshɛɣu maa, ka ʒini m-mahigi a maŋa n-lihi Dagbani ni sinii maa viɛnyɛliŋga. Ka n lee yɛn suhu ban kɔhiri drinks maa. A nya film shɛli ti ni niŋ ŋɔ maa, di ni nyɛ koliva ʒia. So yaa like ban kɔhiri drinks maa like di tu ni sokam zaa ti maagi. Film maa ku wan ka sokam zaa fɔ n-ʒini ka nya a bɔrɔba ni yɛn zaŋ message shɛli n-zaŋ ti Dagbaŋ nima. ka yɛn zaŋ last warning ka sali maa ka yɛn zaŋli ti ninvuɣu so yina ban niŋdi online tv maa ni vaa la guy maa n bɔri ni zaŋ warning zaŋ ti o o zaŋ sali maa ni ʒili ka sali maa ŋma ʒiri pam ka o tom yɛli ni kama niŋ posta maa bi maɣasi muvi shɛli ni sabi maa a daba la industry maa puuni Ya ka a yina, ŋun lee mi a? So bozuɣu ka a ti yɛn yɛn niŋ kaman mi be n store n lahi n bini maa n post maa bi tam film maa zuɣu? A lihila film maa di zuɣu yɛn yɛli amen. N team maa kana ti yɛn naai boli ba na ti kana ti defend ti poster maa. So ti be n kana so so be n kana ti defend poster maa. Abɔi yi tahi tahi tahi ti shɛli. Abɔi sara maa ka o kana ti ʒini ŋma ʒiri. Abɔi yi tahi tahi tahi ti shɛli. Ti bɛ n-kana zuŋɔ ti bɛ n-kana biɛɣu ni. Yɛtɔɣa mi ku yɛri yuura. Tin bibigi a siduwa ti mi bibigi a siduwa ti yɛn bua mi. Ma ni ku yɛn yɛli a shɛm bala. Di zuɣu ti suhuri Dagbaŋ zaa sokam zaa kam na 21st nti nya a bɔri mahim sinii maa pahi nyɛ suɣulo. N-nyɛ ni yɛn zaŋ binshɛɣu n-suhiri ya mi. Ti suhiri ya mi. Zo mi n naagi o ni ti mi ya ti tahi di yi tuui bɛ la.